Huwa ktieb li jittratta fuq il-photographers u l-fotografija Maltija ta' wara t-Tieni Gwerra, jiġifieri qed nitkellmu wara n-1945.
Il-fotografija għandha storja twila u nistgħu naqsmuha f'perjodi skont ċrajiet storiċi u żviluppi teknoloġiċi. Il-pubblikazzjoni l-ġdida ta' Kevin Assa tagħmel propju dan billi tħares lejn il-protagonisti Maltin ta' wara l-lenti mill-gwerra 'l hawn.
Ħadt ħsieb li għamiltu għax għalija jgħaqad ħafna mal-ktieb ta' qabel li kont għamilt, illi l-ktieb ta' qabel kien jikkonsisti l-iktar fuq l-ewwel mitt sena tal-fotografija f'Malta, u dan imbagħad qed jikkonċentra iktar fuq il-fotografers tal-tieni mitt sena, tieni millenjum tal-fotografija. Allura b'hekk ikollna l-istorja sħiħa li għall-inqas żgur ma tintilifx issa għax anke ħafna mill-protagonisti f'dal-ktieb fil-fatt, Jien kelli x-xorti li naħdem magħhom li kienu ħbieb tiegħi, jiġifieri naf l-istorja fil-fond tagħhom. Allura hekk, għax sintendi jekk nispiċċa jien, dawn l-istejjer ħafna minnhom jintilfu. Dan il-ktieb fil-fatt fih ċertu importanza għalija għax kif għadt qabel, ħafna min-nies jew ħdimt magħhom jew konna ħbieb ħafna flimkien fil-fotografija anke jien meta kbirt fil-karriera tiegħi. Iġibli ħafna nostalġija għax fih hemm nies illi għenuni anke fil-fotografija fil-karriera tiegħi u anke fil-karriera bħala eventwalment President tal-Associations tal-Fotografija Maltija. Nies li ġew qabli li kienu sfurzaw u ħadmu ħafna qabli biex il-fotografija dejjem tiġi mtellgħa u li għallmuni ħafna. Allura, Ikollok nostalġija xi anke nies li for m'għadhomx magħna, per eżempju, illum u kelli nikteb fuqhom, tħoss dik in-naqra feeling iktar milli kieku qed tikteb fuq nies li qatt ma kont tafhom. Oħra li influwenzatni biex anke l-ktieb naħdmu fuq wara l-gwerra, it-tieni gwerra, l-post-war, ġifieri, kienet il-fatt li kien hemm bidla kbira fil-fotografija lokali, anke mhux lokali biss kullu mkien, imma fil-fotografija lokali għax ġara, fil-fatt anke chapters f'dal-ktieb jiddiljaw mal-bidla fit-teknoloġija li saret għax minħabba l-gwerra, kif dejjem jiġri, it-teknoloġija tgħaġġel. Allura l-equipment li beda jitfaċċa wara t-Tieni Gwerra kien ħafna iktar avvanzat minn qabel. Ħaġa oħra kienet ukoll il-ħajja iebsa li l-photographer sabu ma' wiċċhom wara t-Tieni Gwerra, Malta, għax dana tista' timmaġina, ġifieri kien hawn kullumkien imġarraf, nies bil-ġuħ, xogħol ma kienx hawn, allura n-nies ma tantx kienu qed imorru l-istudios jew jiġbdu fotografija, ġifieri kienu jagħmlu l-essenzjal. Allura ħafna mill-fotografi sabu ruħhom f'perjodi diffiċli ħafna biex imantnu lill-familji tagħhom thru l-fotografija. Fil-fatt kien hemm min anka spiċċa tela' u ma kompliex bil-fotografija. Però mbagħad it-teknoloġija kif imxiet fetħet orizzonti differenti ħafna lil ħafna photographers oħra. U b'hekk kien hemm imbagħad dak li jissejjaħ il-boom tal-fotografija. Dan il-ktieb ikompli kif diġà għadt mal-ktieb ta' qabel, il-ġiex kotba jtuni sodisfazzjon kbir għax issa għandna anke studenti u riċerkaturi tal-fotografi għandhom xi ħaġa fuq xiex joqogħdu li hija akkademika u li jistgħu jkomplu jistudjaw u jkabbru fuqha. u illi ħafna mill-istejjer illi kelli fil-karriera tiegħi u fir-riċerka u fl-istudju tiegħi issa mhux se jintilfu għax qegħdin hemmhekk ipprintjati.